O digon, um, Cira, dwi gofio ddim hyd o'n y byn met, um, yn i gem anodd. Um, oedden nhw'n, oedden nhw'n ogia, ffit, fast, ond dwi'n meddwl nath nhw, nath nhw'n cosio ni gymaint o drwbl dwi'n meddwl, wrth achos nhw'n cli cut chances dwi'n meddwl. Um,

Faint o neis ydi o pan ti'n gwybod, reit, os nawn ni gadw un dyn yn cefn, mae gennym ni y chwaraewyr sy'n gallu agor hyn i fyny yn cefn. Roedd eto Daz a Rob, especially ar gol heisi heddiw, oedd hwnna'n, oedd hwnna'n biwtar. Um, a ar y degau, oedden ni, nath ni fynd trwy spel, so ddim methu cadw bel fynd i ffrant. Ond mae hynna'n mynd i ddigwydd pan ydych chi tŵn elef, maen nhw'n mynd i rei presian arnoch chi, ond nath chi sbio o'r cefn Swn i'm yn licio marcio Daz a, a Rob fy hun, de. Na, yn union. A wedyn tu ôl i chdi, mae gen ti cwpa. Does. Uh, mae di setlo fewn o dda, do? Do. Job dall o weithiau, ond... Um, o, dwi'n siŵr o'n gwiri dion ar rhyw boi ar, ar y bench ar un o ddaeth, dwi'n gwybod beth o'n dweud, ond... Na, mae'n ogyn mowr, tod, especially, fath o dallan heddiw am ffiw a punching i ffwrdd. Um, mae'n rhai wybod bod gennych chi hwnna tu ôl i chdi. A beth sy'n fel y rhediad y fyny, y rhediad da ni wedi gael y fyny fan, Dion, cos da ni, dwi'n meddwl bod ni'n bimad yn, yn y gyngrair byn o'n, yeah. um, yn bendant, da ni yn y chwech ucha. Yeah. Um, Mae'r tîm digon da i aros yna, dydy? Ynddi, dwi'n ei ddeud hynna fy hun yn, uh, yn um, y changing room one. Um, o'r gemau gyd da ni wedi chwarae, fatha TNS, Connors Key, hyd yn oed Newtown, tan nath ni lawr i deg, Dwi'n meddwl nathon ni mwy na, na competio efo'r tîmau yna. Um, dwi'n meddwl gen ni jans da o, o aros lle da ni wan a hyd nod, dwi'n meddwl fydra ni fynd bach uwch i fi. Cynestian. Da iawn, Huw. Diolch. Diolch. Dani, trydydd gol chdi hyd yn y cyngrair. Um, Mae'n eitha chwi, oedd bod chdi'n setlo fewn o dda yma? Ynddo, di setlo fewn yn rili really da. Um, bob tro neis i sgorio fyd, so ie, yeah, performiad da gen ni heddiw a rili really hapus i gael gol bach arall. Oedd um, dod i'r gem, fewn i'r gem heddiw oedd yn ei wythfat, a Met Gaerdydd yn chwechat. Oedd yn bwysig yn ei curo, dweud? Oedd, bwysig iawn. Um, oedd yn gwybod bod i'n mynd test anodd. Um, gyda Met lot i gynnig. Um, ond eto dim ond rogia batlon dda, uh, clean sheet arall, so really hapus efo'r win, pwysio fyny y, y gyngraid na'r y tabl. A ti'n chwarae'n ganol cae efo Noah? Um, sut mae hynna'n gweithio? Dwi'n meddwl ni'n gweithio rhaid da ar y funud, um, da ni'n dall yn gilydd. Um, so ie, yeah, mae yna lot o games i ddod. Um, a mae ma reit positif i ddechrau off lle, da ni'n lincio off i gilydd. Um, dwi'n dall i gem o, mi'n dall i gem i, so ie, yeah, really hapus yn chwarae yn ganol cael yna. So, da ni'n chwarae Pêl-droed reit um, taclus tymor yma, dyda ni. Da ni'n yn hwffio'r bel fyny gymaint sydd dau fila mm. chi, ynddo. Um, ydy o'n helpu chdi, a nhw am yn siŵr, um, ydy chdi um, sy'n pwysio fyny, um, bod gen ti hogia fel uh, Dion a Steve yn Kevin, hogia profiadol yn Kevin? Ynddi, definitely, cos um, fel ti'n deud, da ni lot mwy technegol sydd yn yma lle dyn ni'n gael ar y bel a edrych i chwarae, so um, dda gael dau, um, dau boi experience yn Kevin sydd efo quality ar y bel fyd. um, sy'n gallu rhoi dy pel fyny ganol cae a eto ia, mae'n rili really neis bod mewn tîm sydd yn uh, chwarae digon o ffwbol. A mae rhaid i ddweud hyn de, um, nes ti ddod ato ni rha yma a dyn ni'n nabod chdi fel midfielder, um, hwt, sut ti'n midfielder, fatha oedden ni'n deud off camera gyna de, yeah. ond ti wedi cael tair gol, oedden ni'n deud gyna. Um, 'Di hwnna rwbath ti 'di adio i'r gêm ta jyst bo' chdi chwara mwy i fyny 'di o ŵan ta? Ia, definitely. Dwi dwi 'di bod efo fo'n gêm fi rioed jyst bo' fi 'di do- ers i fi ddod i'r Welsh Prem dwi 'di bod yn ista ar rôl 'na o flaen y back four fel ti'n ddeu'. Yym so dwi 'eb 'di rili ga'l y rhyddid 'na i fynd ymlaen ond yym ia ma' petha'n disgyn iddi fi ar y funud ar ar edge o'r bocs a gynno fi'r rhe- rhyddid 'na. Dwi'n teimlo gynno fi fwy i gynnig yn mynd ymlaen so ma'n braf ga'l bod ochor yna i'r cae 'na

Lle ni di practisio ac di, di amddiffyn. So, ti'n modd, oedd y plan di gweithio. Ond ti'n dweud, ti'n modd, dau gol dda, ti'n modd, um, Danny Gossett ei gol o'n wych, a wedyn Hayes, individual, ti'n modd, magic efo, efo ei gol o. So, ie, yeah, ti'n modd, nhw'n teimlo maen nhw wedi cael dim bach mwy o meddiant, ond um, ti'n modd, dim meddwl yn ei reit gyfforddus yn ddim creu lot o cyfleoedd. A dwi'n meddwl am beth ti'n neud efo'r bel sy'n cyrru, de? Ie, yeah, ti'n modd, dwi'n deud wrth bechgyn, mae ma beth ti'n neud efo'r bel, mae ma beth ti'n neud yn y cwrs cosbi, yn y ddau cwrs cosbi. A ni amddiffyn yn ffantastig. T'od mae'n edrych fel 'da ni 'di ildio lot o goliau yn y gynradd, ond pump yn nhw yn erbyn um, t'od Seintiau Newydd. T'mod, a wedyn ar ôl hynna, 'da ni 'di gwneud amddiffyn yn dda, so gobeithio, t'mod, mae'r boys 'di gweithio'n galed a t'mod, mae'r mae clod i gyd yn mynd i'r blaenwyr, ond uh, 'da ni'n amddiffyn fel tîm yn wych ar y funud.

A hefyd, gys ti cyfle heddiw i roi debiw i um, Callum. Beth chdi fel yna fo? Do, oedd o'n uh, just yn gorau cael ei fewn i'r uh, pace o game, peth fel yna. Um, so, ti'n mynd i gweld efo un o ddau o pethau yn dweud, mae'n mynd heibio pobl. Mae jyst eisiau dysgu dim bach rwan amdano gynraedd um, a be i'n neud, ond uh, na, oedd o'n uh, digon solid. A wedyn wrth nesaf mae gyda ni gen fawr uh, Cwpan Cymru, beth sy'n ti'n adra, beth sy'n ddisgwyl gyda nhw? Byd nhw'n yn tîm ei gael, ti'n twad yn ei chwarae dyn newydd um, cyn hwnna ar ôl nos Fawrth, dwi'n meddwl. Um, so rhaid ni edrych am ôl un o ddau o bechgyn yna tu fewn yn di gael brifo a pethau yna, maen nhw, falle rhaid ni edrych ar ôl un o ddau, ond mae'r cwpan di peth mwyaf, ti'n modd, dyn ni pedwar gêm o, o, o mynd i Ewrop, so dyna beth rhaid ni dal at, ti'n modd, dyna pryd dyn ni eisiau cefnogwyr o pawb yma,